risk nezvinhu zvinofanira kukonsidwa pakuroora nepakutenga motikari zvakada kufanana asi pane chinhu one chiri kutadza kukonsidwa nevarume vakawanda ngatimbotangai nepakutenga motikari pakutenga mota ukakonsidha bhodhi nemodhewo uchisiya marriage chances are very very high kuti padhiri iroro unonyura nekuti maireji yemotikari ndiyo inodhitemaina kuti motikari iyoyo ichada sevhisi yakakura sei nekuti panofamba motikari maparts anoita wee and tee akawanda motikari inogona kunge iri yemodhel ya 2022 but ukatarisa maireji inonga yatowo kuma 870000 yaakutopinda mumirioni mari maireji izvozvozvo zvinoreva kuti motikari iyoyo paikangolenda muzimbabwe chete haina kumbopiwa zororo ichichinjaniswa nemadhiraivha akasiyana siyana izvozvo ndo zvinoita kuti maireji ikure asi modhel yemotikari ichitaura kuti ndiye mugore repadhuze aida 2022 2023 kana kuti 2024 chaiyo saka vana makanika vanozviziva kuti ukatarisa maireji kakawanda kacho hauzotengi motikari iyoyo saka vanofokasa pfungwa dzako pabhodhi rakanyatsopendwa zvakanaka uchisvika ubva watarisa bhodhi wobva waona bhodhi inyama uchipinda mukati vanobva vakubatidzira eakoni mobva vakuisira karedhiyo nekamusic kanonakidza vanonga vachidistracta pfungwa dzako kuti usafokasa pamaireji ende kakawanda kacho vanowanzonyura pamadhiri aya munhu anenge achitenga motikari for the first time nokuti kakawanda kacho masiniya aakuzviziva havachavharwi nezvinhu zvakadhakwa izvi Apa ndipo pari kunyurira vapfanha vakawanda vari kuroora makore anaya. Vari kufokasa pabhodhi vachifuratira maireji. Ende chinonyanya kutorwadza pakuroora kwemazuva ano ndekwekuti musikana ane zero maireji nemusikana ane maireji yaenda kana kuti ane injini yakatombonoka vese vari kubhadhariswa same price handiti pakuroora either musikana imhandara either akambobvisa nhumbu either akambodhifouta mapiritsi akamukira kuhospital prize kana kuti lisi rekuroora handiti rakangofanana but imimi muri kusarudza kutora chinhu chine high mileage muchisiya chinhu chine zero mileage nepo prize yacho yeroora yakangofanana futi vasikana vese vane high mileage vanofokasa more pabhodhi nepatsika nekuenda kuchechi kuchechi haumushayi kuchechi kwacho anenge achiita kunge anosvikirwa nemweya mutsvene stereki anoremekedza vanhu vakuru tuhembe tupfupi twaye twaye twakaita kuti umhandara hwake huende anonge akapisa asarwa nehembe dzakareba nenhau yekuti pane waakuda kuredza iwewe ndopaunoona izvozvo wobva watomhanyira kunoroora watobvisa roora hepano manje maapa nguva yebonde kunyabata munhu zvakadini munhu haatoti ajaira kuitwa zvese zvese akambosangana nevarume vanonanzva vanoita rekudya vanoshandisa mavibrator iwewe nemaoko ako haachatoti mafeelings haachauyi pana sister vekuchechi vai vai waakutofanira kutoshandisa lubrication yekutenga kana kushandisa mate kana kupinda pari dry kudaro wosuka zvako waakufambiswa panhu pari dry uchisuka neprobhuremu yemaireji yakafamba nemunhu wako akaitwa zvese zvese haachadairi zvekumhanya hepano futi pakurova basa pacho haachaguti futi zvekumhanya anga ajaira vapfana vemakongo dusty vapfana vemablue diamond vanorova ma10 to 15 minutes iwewe waakutomanikidzwa futi kutsvaga maguchu uri mwana mudiki kuti usete pesi yemunhu aka yemunhu akakanganiswa nevakomana vakamubvisa umhandara timu rakamubvovora raraye ndoo pesi yawakunzi uri kufanira kuseta iyoyo kana vaishandisa madrugs iwewe waakufoswawo kushandisa madrugs kuti ukwanise kutundisa mukadzi wako waakusafa nhau yemaireji iya iyaye yawakaignore ende imajini kutanga kushandisa mapiritsi nemishonga yekusimbisa musana pabonde mufesi yeye marieji unosvika kupi unochembedzana here nemunhu iyeye kana kuti makidhini ako ndo achatosvika pakufeila nenhau yekuda kusafa pamaireji yakasetwa kudhara nemunhu wako hepano pakuda kuzoti nhumbu bata wee nhumbu yekati unonyepa nhumbu haingabati nekuti jajeu rakabviswa wiki yawakaenda kunomuroora iwewe machemicals ejajeu arodedzera kuti tiri tomboda two more years kuti nhumbu izokwanisa kubata ukata munyama unosvika pakarohwa depo uri kuona problem yemaireji yawakuona pana sister vekuchechi vaya vaya apa wakabhadhariswa same price neyemunhu ari siud same price neyemhandara nenhaya yokuti wakangochiva bhodhi chete wakangochiva kavoice kari soft kanga kachunwa chete nenhau yekuti munhu ane high mileage ane experience yakawandisa pakusejusa varume ende ndo pamunonyurira ipapo rambai henyu muchiwesta mari muchitenga dzine high mileage but anomama ndimi ende munozongopfidza chete mari ndeyako mombe ndedzako kumama ndekwako futi